Şu wagt biz Filadelfiýa, Filadelfiýaň bir uniwersitetiniň köçelerinde ýöräpdiris. Ýanymda Şöhrat Geldiýew. Özlerine haýyş etdim, şeýle bir gürrüňdeşlik edeliň, size soraglar soraýyn, siz hem öz tejribeleriňizi biz bilen paýlaş diýip teklip etdim, kabul etdi. Köp sag bolsun. Gysgaça özüňizi tanadyp başlaýyň. Soň soraglarymy dowam edeýin. Elbetde. Hawa,
men özüm özüm barada aýtsam, men Çorbatkeşiň Kerki etrabynda doglan. Çaglykdan

funksiýalaryna. Gotowy.
Indi kompýuter, kompýuter ugrunda başga ugurlar kän bar. Näme üçin Cyber Security-ni saýlap aldyňyz?
Gowy sorag. Onda Cyber Security-ni saýlap almamyň esasy nemesi, sebäbi, o-da şu adamlaryň kinolarda zatda kän görensiňiz belki, hakerler şeýle bir zatlary üýtgetýärler. Adaty ýagdaýda rugsat bolmadyk işleri edip bilýärler. Şeýle şeýle zatlar birhili ünsümi çekdi we men hem şeýle sistemaň daşyna çykyp bolma ýagdaýy barmyka, edip bolýarmyka kompýuterde bilýäňiz. Paçta hemme zat edip bolýar. Hawa. Şonuň üçin şol ugurdan gyzyklanyp başladym. Hawa, studentlik döwrümden ýaňky žurnallar, orslaryň zatlaryny, žurnallaryny, ony-muny okaşdyryp, şeýle öwrenip başladym-da. Ondan soňky soňky birnäçe ýylda-da has çuňlaşdym şul ugra. Ondan özümi gowy ýetişdirdim we şul ugurdan iş tapyp, Aga şul ugurda ne işläp ýörşüňmi? Gaty gowy.
Näçe ýyllyk tejribäňiz bar cyber security ugrunda ýa-da umumy kompýuter inženerçiligi ugrunda? Umumy,
umumy aýtsak opşy hemmesi bir on ýyldan kändir. Ýöne oň soňky bäş ýyly näme diýilýär polny. Professional experience diýýän zadymyz, o-da polnyý tejribe, doly tejribe. Hawa. Ondan öň, ondan öň şeýle dürli başga edil cyber security bolmadyk kompýuter, ýöne ýene kompýuter ugrundan işledim. Şeýleräk. Näçe ýyl işlediňiz? Umumy,
aý bir on bäş ýyl Ýa ýakyndyr on bäş ýyl. On bäş ýyl. Hawa. Gaty gowy. Indi ýaňy ýakynlarda şu tejribeleriňiziň esasynda bir täze bir startap ýaly bir işleri başlatdyňyz. O ýerde bilim berýändigiňizi aýtdyňyz. Şo barada giňişleýin maglumat beräýiňiz. Hökman, hökman. Şu ýylyň fewral aýynda Biziň firmamyzyň täze ugruny başlatdyk. O-da Cyber Security ugrundan adam ýetişdirmek. Näme, hakyky işe girip bilmeleri üçin dürli adamlara, öňden tejribesi bolmadyk, ýöne gyzyklanýan adamlar üçin okuw döretdik we şony şu wagt dowam etýäs. Şu wagt ikinji tapgyr adamlar okaýarlar. Nesip bolsa, şolary gowy ýetişdirip. olaram hakyky iş ilkinji cyber security ilkinji işini işine girip bilmäge kömek etmekçi niýetimiz şo. Dogry, nähili görnüş adamlary özüňize çagyrýaňyz? Aý tutuşmady edil ikinji tapgyrda okuwçylar dowam etýär we edil bir takyk bir biziň nemämiz ýok. Näme gerek diýsem, edil şu zatlar bolmaly hökmany diýip belli zadymyz ýok. Şumat niýeti şuny bilen şul işi etjek bolýan adamlara kömek etjek bolýar. Edil şumat adam bolmaly. Hakyky, hakyky.
Adam saýlamzok diýip bilen. Dogry.
Onuň sebäbi başda şeýleräk gitmeli bolýar. Bar adamlarda näme etmeli? Sebäbi biz hem özümiziň bilim derejämizi ýaňky adamlara berip bilýän programmamyzy ösdürmeli, barlap görmeli. Ondan hasam gowy, gowy ýagdaýda boljak-da. Şonuň üçin şol, şo ýagdaýda dowam edip otyrys häzir. Dogry. Meselem, şeýle bir zat diýip bilerismi? Hiç, meselem, orta mekdebem okamadyk biri, bilimi gowy däl, bilim zady ýok, meselem, karýerasy ýok. Şol adam gelip size, hawa, bir tejribesi ýok, nämediginem bilenok, kompýuterem bilenok. Size gelip öwrenip bilermi? Size öwrenip hem işe girip bilermi? Gysga jogap eger
çyndanam çyndanam niýeti şo bolsa we çyny bilen bul işe özüni berip biljek bolsa hepdelik ýigrimi otuz sagat minimum aýyryp biljek bolsa biz elbetde kömek etmäge niýetimiz bar biz şeýle adamlar bilen işleşýäs ýöne bul işe başgaça-da çemeleşip, ýakynlaşyp bolýar-da. Indi diýmek, o-da bizi öňüräginden şumat, aýdaly, indiki tapgyra gyzyklanýan adam bolsa, biz bilen hökman habarlaşsyn. Sebäbi, ýaňky aýdyşyň ýalak, tejribesi, geçmişi ýok, rak biri bolsa, beýle adamlara-da biz öňünden, sen şu-şu zatlary okaşdyr, sen şu zatlary öwren, sen şu za, şu sertifikady al, sen şul ýa, ýoldan git diýip gönükdirip bilýäris. We şeýle. Gönükdirmeleri şumat etýäs. Bizi biz bilen habarlaşan, şeýle soraglar soran adamlar bar. Indiki kitaplara taýýarlanyp ýören adamlar bar we bu tölegsiz mugt görnüşde gönükdirmeleri etýäs. Gatowy.
Biraz agtarjak. Bagyşlaň, şeýle ýagdaýlar boluberýär. Umuman, tejribesiz adamlaram alýas diýdiňiz hem ýol görkezýäs diýdiňiz. Soň eger meselem siziň öz töleg töleg ýagdaýlaryňyz bar. Olar bar tölegiňiz barada bu wagt bir zat aýdyp bilersiňizmi ýa ol dowamly üýtgeýärmi? Ýa-da ony her adama görä aýratyn belleýäňizmi? Nähili edýäňiz?
Çöleg barada men pikrimçe şu wagt bir zat aýtmak edil nähilik diýsem edil takyk bolmaz. Sebäbi her tapgyrda käbir ýagdaýlar üýtgeýär. Öňräk aýdyşym ýalak biz ösdürjek bolýas, ulaltjak bolýas. Kämahal mysal üçin birinji tapgyrda üç aýdy, şu wagt dört aýa çykdy. Ikinji tapgyr üçin we bahada üýtgeşik. Kemçilikler boldy. Üçünji tapgyr üçin hem kän zat, kän ekstra zat goşulýar. O-da bahany belli bir dereje üýtgedip biler. Şonuň üçin häzirden bu zady aýtmaly, ýöne habarlaşsynlar, gyzyklanan adamlar habarlaşsyn, hökman takyk maglumat bolar elimizde. Siz bilen nädip habarlaşyp bilerler? Biziň web saýtymyz algoracyber dot com. Şoňa gidip, Şu web saýda barsalar şu ýerde form bar. Şeýle dolduryp bolýar. Onuň e-mail bar. Jaň edijek adamlar üçin hem jaň edip bolýar. Telefon nomeriniň hem şu ýerde. Dogry.
Siz ýerleşýän ýeriňiz nirede? Biz
biz Kaliforniýada. Owo. Onuň Irwaýn şäherinde ýerleşýär. Irwaýn şäherinde.
Dogry. Onda ýaňky web saýdyňyzyň ady algoracyber.com. Onda men aşakda wideoň aşagynda belläp geçerin. We siziň elektron poçtaňyz bilen habarlaşmaly bolarlar, dogry dämi? Ýa, şo ýerde hem
maglumatlar bar, göni habarlaşybermelik, e-mail forma boýunça ýa jaň etdirýän jaň etdirmeli.
Size başga Sosial ulgamlarda ýeriňiz barmy?
Hawa biziň twitter hasabymyz bar, ondan facebook sahypamyz bar. Olaryň hemmesi web saýtda durýar. Olaryň şu ýerden görüp bilerler. Gaty gowy.
Soň meselem hökman Amerikada bolmalymy ýa siziň bilen habarlaşmaly adamlar dünýäň başga künjeginde bolsalaram habarlaşybermelimi? Soň biz sag bol. Şuny ýaly sorag soraýyn. Sag bol. Ýerlikli sorag. Hawa, biziň treýningimiz, biziň programmamyzy her ýerden okap bilýärler. Diňe internet, gowy internet bolsa ýeterlikli. Onuň klasy biziň ofise gelip. okama ýagdaýy bar. Ondan soňam biziň şu madam birnäçe okuwçylarymyz uzakdan okaýarlar biz bilen. Başga başga döwlet bolup biler, başga welaýat bolup biler. Diňe internet gerekli däl biziň üçin. Ýa uçjam internet bolsa bolýar. Uçjam internet ýeterlik.
Gaty gowy onlaýn okadýaňyz-a onda. Onlaýn görnüşi hem bar. Onlaýn diýip hem edil biziň janly klasymyza, janly sessiýamyza göni baglanýarlar we janly sapaga gatnaşýarlar. Bu sapaklarymyzam näme etýäs, ýazdyrýas we onam internetden paýlaşýas. Okuwçylarymyz soňundan gerek bolsa, olaram täzeden görüp ýa gerek ýerini görüp, şeýle gaýtalap bilýärler. Dogry. Soň siziň, meselem, nämeleri öwredýäňiz? Cyber Tech-i aşygrak. düşündirjek bolsak, içinde nämelerden bilim alyp bilerler?
O-da biziň biziň okuwymyzda kompýuter network barada ilki öwretýäs. Onuň Linux operasion sistema Linux barada Linux-y görkezýäs, Linux öwretýäs, komandalar, onuň Onnoňam ondan soň ýaňky Cyber Security mowzuklaryna geçip, olar bilen içgin ýaňky gowy görkezýäs okuwçylara. Ilki teoriýada görkezýäs. Ondan soňam biziň esasy niýetimiz köpräk ýaňky amal edip görmeleri. Ýaňky praktikada görmelerini şu zatlara mümkinçilik döretjek bolýas. Her bir tema şeýle proýekt zat berip şeýle berkitýäs. Dogry.
Indi ýagny onlaýn okamak üçin ýerler kän da, gaty kän. Sizi näme üçin saýlamaly? Size näme üçin gelmeli höwes edýänler? Hawa.
Gaty gowy sorag. Biziň konkurentler barada aýtjak bolýaňmy? Hawa, hawa. Onda o-da problema däl, her kimiň öz nesibesi bar. Hawa. Uly ýaňky ýaly meýdança. Onnoň näme üçin bize gelmeli? Meň pikirimçe, bize gelmelerine gowy sebäpleriň biri, biziň ýaňky ýaly diňe teoriýa däl, praktika, ýaňky amaly ýagdaýda öwrenmesi, edip görüp öwrenmesi, biz şoňa gaty içgin üns berýäs. Meň pikirimçe, şul uly. ýaňky artykmaçlyklaryň biri. Ikinjem, biziň ýaňky geçmişi bolmadyk, ýaňky tejribesi ýok adamlar bilen işleşmäge açyk bolmagymyzam mümkin ýaly. Üçünjisem, biz diňe bir adamlara okuw berip, dynma niýetimiz ýok. Biz adamlary, adamlaryň durmuşyny üýtgedesimiz gelýär. Eger şeýle üýtgeşikligi etjek bolýan, çyny bilen etjek bolýan höwesli adamlar bar bolsa, biz esas maksadymyz şolar. Şolara kömek etjek bolýarys we o näme diýmek, biz olara okuw berýäris, okuwdan soň olaryň ýaňky tejribe kömek etjek bolýarys. Proýektler bar. Eger wagty bar okuwçylar gyzyklansalar, olara proýektler berip, Cyber Security-den tejribe gazandyryp, ondan soňam bularyň üstünlikli bir ýagdaýda işe başlamalaryny biz dogry işe başlap bolarmyka?
Bolar, bolar.
Işe başlamasy biziň üçin esasy zatlaryň biri bolup durýar-da. Başdan soňuna çenli, men oňa pipeline diýýän, başdan soňuna çenli polny, doly goldaw beresimiz gelýär. Gaty gowy. Bä.
Indi iş, işe girende, meselem, Elbetde okaýanyň segaby iş iş işe girmek dogry däl mi iş iş işe girmek şo daşary ýurtlarda mümkinçilikler barmy meselem bir bir oglan e, Türkmenistanda ýa-da başga bir ýurtlarda, Türkiýede ýa Ýewropanyň ýurtlarynda sizden bilim alyp, şo ýerlerde iş tejribe geçirip bilerlermi? Elbetde. Gowy sorag. Mümkinçilikler barmy?
Dogry. Elbetde meň meň jogabym gysga jogabym elbetde. Başga ýurtdan bolubam biziň okuwymyzy alyp bilerler we şu ýaşaýan döwletlerinde-de şul ugurdan iş ýagdaýy gaty açyk. Köp meň bilşime görä hawa gaty kän işler bar sebäbi soňky döwürde şul cyber security-de her dürli zatlar bolup geçýär. Adamlaň informasiýasy, maglumatlary ogurlanýar, web saýtlary nemetýärler, dagtýarlar. Aga kän zatlar bolup geçýär. Şoň üçin meň pikirimçe hemme ýerde-de ýeterlik iş barmyka kän. Howpsuzlykda ata ýaly hemme zat goralmaly. Elbetde hemme zat goralmaly. Üstesine-de edil öz döwletinde bolmasa-da meň pikirimçe bardyr. Sebäbi köp ýerde gerek we edil şu ýerde adamlara şul ugurdan ýa-da döwlete şul ugurdan, firmalara şul ugurdan gaty adam ýetmezçiligi bar şu wagt we Amerikada şeýle bolsa beýleki döwletlerdede şeýleräk ýagdaý bolup biler. Hiç bir şul ugurdan kän adam bolan kän. Ýaňky gowy ýaňky näme diýilýär güýçli işgärleri bolan döwlet bilemok. Her niçe hemme ýerde ýetmezçilik bar. Şonuň şoň üçin hem edil öz döwletinde ýoksa gapdalyndaky döwletlerde bardyr. Bardyr bir de ýene bir zat aýdyp geçesim gelýär. O da bu iş gowy tarapy, bu işiň gowy tarapy, bu işi uzakdan edip bolýar. Käbir ýagdaýlar, köp ýagdaýlarda. Sebäbi tehnologiýa o derejä geldi, uje edil şu mat we uje kän ýyllardyr şeýle uzakdan işleme ýagdaýy bar. Köp adamlaryň gowy görýän ýagdaýlarynyň biri hem şol. Men diýýän öýden işläp bilýänmi diýýän. Hawa bilýän.
Dogry. Indi meselem elbetde siziň bilim siziň bilim berýän ýeriňizi saýlamagyny islärsiňiz. Siziň bilim ýeriňizi saýlamagyňyz, saýlamasa-da bir aýdyp biljek maslahatyňyz barmy? Şul işleri höwes edýänlere nämeler aýtmak islärsiňiz? Dogry,
hiç tapawudy ýok. Adamlar, adamlara esasy aýtjak zadyma şu zadyň edip bolýandygy we ynanyp, uly höwes bilen hem etseler, şu zatlara wagt aýryp, şu zatlardan özüni ösdürseler, hökmany ýagdaýda iş start tapyp, ýerleşip bilerler. Hawa, şoň üçin. Eger niýetleri şeýle bolsa, hiç, hiç pikirlerini üýtgetmän, göni öňe gitmelerini maslahat beresim gelýär. Sebäbi şonda gowy netijeleri gazanyp bilerler. Biziň okuwa gelip gelmezliginiň üýtgeşiklige üçin gaty bir tapawudy ýok. Sebäbi. Täze başladyk. Berisik bolsa gowy programma gurup bilen soň we ýaňky aýdyşymyz ýaly başdan soňuna çenli polny doly ýagdaýda hemme zady gowy edip jikme-jik goýup bilen soň gurup bilen soň adam bize gelip okap tejribe gazanyp praktika ýaňky staž edip ondan soňam işe ýerleşme ýagdaýy bar bolsa meň pikirimçe munuň hyrydary ýetikdir. Hawa. Hawa we şul ugry saýlan adamlaryň ugrundan hemmesine üstünlik dileýän.
Bolýar. Sag boluň. Bize wagt aýyranyňyz üçin, şu maglumatlary paýlaşanyňyz üçin köp sag boluň. Nesip bolsa işleriňiz ulalar elbetde. Belli bir ýerlere gelersiňiz nesip bolsa. Ýene-de başga bir günlerde görüşýänçäk. Bolýar. Sag bol.
Köp sag boluň. Görüşürüs. Bolýar. Sag boluň.